Bon, léif Kolleeginnen a Kolleegen, léif Member vun déi Lénk, léif Sympathisanten a Sympathisantinne vun déi Lénk, ech maachen eng Verbindung tëschent Wuesstem a Steiergerechtegkeet. De Wuesstem hei zu Lëtzebuerg gëtt bei dëse Wahlen ewuel en Haaptthema. Vun deenen enge gëtt en als Bedingung gesinn, fir eise Sozialsystem kënne bäizehalen, vun deenen anere gëtt en als eng Méiglechkeet gesinn, géint Frontalieren ze stänken. Déi Lénk sinn dem Wuesstem géintiwwer net negativ agestallt. Mir wëssen awer och, dass mer net kënnen onendlech wuessen, ganz besonnesch an engem klenge Land wéi bei eis, gëtt dat offensichtlech. An dofir musse mer eis déi finanziell Mëttele ginn, engersäits dee Wuesstem besser ze gestalten, respektiv ze reduzéieren, an anerersäits eng gerecht Verdeelung vun de Friichte vum Wuesstem ze erreechen. Bei dësen zwee Ziler spillt d'Steierpolitik eng entscheedend Roll. Si gëtt dem Staat an de Gemengen d'Méiglechkeet, fir déi néideg Ressourcen an déi ëffentlech Déngschtleeschtungen ze investéieren a si erméiglecht och, fir eng Ëmverdeelung vun där ongerechter Répartition primaire ze erreechen. An den leschte Joerzéngte goufen zu Lëtzebuerg déi ëffentlech Dingschter net genuch gefërdert. Dat gesäit een am ëffentlechen Transport, gesäit een an de Spideeler, gesäit een an de Schoulen. Mir sinn och mat Privatiséierunge konfrontéiert. An de Steiersystem, dee gouf zu Gonschte vun deenen multinationale Betriber a vun deene räiche Leit ëmgebaut. Mir wëllen als déi Lénk dat änneren. Mir wëllen d'Steierakommes fir de Staat an d'Gemengen erhéijen. Lëtzebuerg läit ënnert der europäescher Moyenne an déi Richtung. Mir wëllen, dass déi grouss steierlech, dräi grouss steierlech Ongerechtegkeeten, déi an deene leschte Joeren, Joerzéngten ëmmer méi wäit ausgebaut si ginn, dass déi steierlech Ongerechtegkeete mat konkrete Moossnamen op de Pelz geréckelt ginn. Éischt Ongläichgewicht, Virun 30 Joer hunn d'Betriber zwee Drëttel vun der Akommessteier bezuelt an d'Haushalter een Drëttel. Dat ass haut just ëmgedréit an net akzeptabel. Mir wëllen deemno déi grouss multinational Betriber méi héich besteieren an do gëtt et vill Sputt no uewen, wann een. Eng e Bericht vun PricewaterhouseCoopers kuckt, deen all Joer erauskënnt, Paying Taxes heescht dat. Do steet dran, sage und schreibe bezuelen d'Betriber hei zu Lëtzebuerg am Joer 2018 real 4,2 Prozent Steier op hirem Benefiss. Zweeten, zweet Ongerechtegkeet, de Moment ginn d'Léin zu Lëtzebuerg bis zu 5 Mol méi héich besteiert wéi d'Kapitalakommes. Och déi Ongerechtegkeet ass net weider tolerabel an d'Steierlaascht um Kapitalakommes muss ugepasst ginn un d'Steierlaascht, déi um Loun erreecht gëtt. Mir mussen dozou eng ganz Rei vu konkrete Fuerderunge formuléieren. Dat hu mer an eisem Programm gemat. Zum Beispill mussen d'Dividende ganz besteiert ginn an net nëmmen hallef, wéi dat de Moment de Fall ass. Drëtte Punkt, An deene leschte Jore gouf d'Steierlaascht fir déi Räich zu Lëtzebuerg ëmmer méi reduzéiert an dorun huet och déi rezent Steierreform näischt geännert. Mir wëllen déi staark Progressivitéit vun der Steiertabell an deene mëttleren Akommesberäicher entschäerfen an d'Progressivitéit vun den ieweschten Akommesberäicher vergréisseren. Mir trieden och a fir eng eenzeg Steiertabell mat enger Gewiichtung no der Zuel vun de Leit am Stot. Op déi Aart a Weis soll zum Beispill och der total ongerechter Iwwerbesteierung vu. Alleinerzéienden soll déi verschwannen. Zu deenen dräi Richtunge fanne mer am Programm eng ganz Partie vu konkrete Virschléi, op déi ech hei net kann agoen. Zum Schluss nach eng Bemierkung, Wesentlech Ongerechtegkeeten an eisem Steiersystem sinn op d'Roll vun der Finanzplaz zeréckzeféieren. déi déi multinational Betriber an déi Räich, Superräich befierdeelegt. D'Finanzplaz huet also net nëmmen Avantagë fir déi normal Leit. Mir wëssen natierlech, dass d'Finanzplaz immens wichteg ass fir eist Land a mir stelle se och net grondsätzlech a Fro. Mee et ass noutwendeg, déi schlëmmsten Elementer vu Steierhannerzéiung auszemäerzen. Déi aner Staate loossen sech dat souwisou net méi laang gefalen an et ass besser, e geuerdente Réckzuch unzetrieden an déi Richtung, amplaz mech sech steierlech ganz schnell dozou forcéiert ginn. Ech soen Iech Merci.